Right here. Rega tinzwe panapa mazuva ayo ekupedzisira namukoma eh, Mamrod.
Kumblani chainetsa kuna pa kumblani ka makumbo. Makumbo chaiwa aimunetsa. Ainetsa kana makumbo zvekuti ndoaita anopisa eh, anorwadza akafamba ma long distance. Eh, dzimwe nguva zvekuti takapedzera kutogara pachiya kana kuti chimba aitogara pachiya. Aiti imba akagara pachair zvokuti kana pandakapedza kurekoda naye iyoyo ndivanzi ngirini eh, jese ibako ah, aito imba akagara chi akagara hmm, zvinorwadza chose right mai fadzi tiudzei vakakanganisika
vakakanganisika zvakanyanyisa ende kukanganisika kwacho kwakavarera kusvika pakufa kwavo voziva ingoti mazuva ekutanga kuti vakati ah, asi waizi chii chakaitika paukama hwavo vaiwirirana kuwirirana chaiko chaiko saka kutanga kuti munhu uyo haasisipo taakuita izvi mama pane pekuti mukaungana kunyange muchiseka kana kuti maronga kuti ah ngatimboendekana pachikeni ini titenge kana takutsvagana mafurutsu munotoziva kuti dai taa tichitsvaga uyu dai ataura zvakati izvozvo kana kuti pamunongosarori masana unotoziva kuti uyu dai ehe saka izvozvo vakakanganisika zvakanyanyisa zvakanyanyisa zvekuti hazvina kupera
kuzoti panguva yakazoshayika zvakare timu ah wes wes
wes ah timoti akashayika naaccident foni payakapinda kuti ndoshaitika ndangona munhu kuti kuri kuti kugara pasi
mamuri kumba eh, ndikati chii
chii
izvo payakapinda usiku nguva dzavaka ini foni dzairira nenyaya yekuti vanhu vane basa ravo mm -hmm. saka pakafonwa handina mbuzviso musoro mangoti handizvezviye saka panenge vanga vakaudzwa kuti vanenge vaudzwa kuti ah, aita accident here mm. saka zviye zvekuti munhu akamuka achifunga kuti ndoda kutomhanya kuti saka kwakuzototi kwatoedza ndokuziva kuti mukomana aita se shaya zati vakangu vangoti ha vachibata musoro kuchii tichaona foni kudai kudai mafoni number yevakomana vangari pa pamacd yavo vainyora mafoni number kudai foni yakungorinya dai tagadzira tati takuenda aa ndege ndakanyatsona kuti mwangu ka saka zvinhu izvi hazvina kupera zvakavakanganisa kuvakanganisa zvakanyanya kusvika zvekuti vaita sekunge munhu akutongoziva kuti neniwo
zviri kuenda kupi eh, kuzokuzva zviri kurevei two vanhu mm. pa three years toti three years was it 2007 toti 2008 2009 ivo vakazongotiwo 2010 2011 saka ah. hei kuzoti zvakare tikatisa combination yavo yavaiita na um, samson tavengwa mm -hmm. it was superb mm -hmm. zvainakidza zvaidakadza kutesa kumashure uko mm -hmm. tavengwa paakati ah, inini ndasununguka ndabuda nda, nda muvabato vajehovha handizivi reaction yavo zvakavabata sei pane zvavakambotaura here ivo Ivo havana chavakakwanisa kumbotaura ini chandakanzwa inini. Mm. Asi chinhu chavaingotaura inyaya yeblow yanga yaitika. Kuti ah ndofunga ari kungoona kuti hapasisina uyu mukomana tavimba pamwe ari kungoona kuti ah hapasisina pamwe ari kutongoona kuti neni iam next saka hapasisina ndomatauriro avaingoita saka zvinhu zvekuti kuti vanyatsobudisa zvakadzika dzika eh, vaingoti a ah, ingoonawo kuti hapasisina ini chandakatoona ndechekuti vakanyanya kufunga pakashaya waizi vasati zvamboenda nekure kure pasati vamboita kana two three years kuti trauma toiti chiiko zviye zvekuti vakanyatsona kuti ha ah, hapasina chekuraramira kana kuti ah, eh, eh, munhu wekuti angangofunga kuti ah, any day ndatodi so pakurwadziwa kwavo vanga vaine ronda
mumwoyo ehe rekurasikirwa so kunyange vaigona kuti vari kurapwa handiti asi ronda iri ranga vanga vanaro iri rarisina munhu anogona kurirapa ivo vaisimbirwa nei makumbo avairwa makumbo avairwadza asi anga asina kuzvimba anga asina kana vanga kana kana kusvika murufu kuti makumbo zvekuti mazuva avakazoshaya vanga vasisachatodi kana kuti ndigumi gumbo kusvika apa pabvakubva paapa zvichidzika uku kuti ndingoguma chete vanga vasisachadi
ndokwairwadza kumwe kwese kumusoro uku
makumbo uchiti kubva muchingoda zvekuti ndaitombotarisa kutoti pasi petsoka kuti pakati pezvigunwe
kuchipatara chipatara ah, tina mbusi mbusi vaimboti pamwe mm, inonzi chii kensa yemumabhonzo handizi kuti handizvinzwisise tb yemumabhonzo handizvinzwisise asi chandongoziva ndechekuti vakarwadziwa nemakumbo kusvika murufu
asi kuchipatara vakaenda ee atoenda pakuzopedzesera vakatopedzesera pa general house pamara pa pagomo pagomo mm-hmm. e, tichitozo discharge wabva pagomo vachienda kumusha vangu shaikira kumusha
wakashaika uri musei musi wa 7 october 2011 ma 3 dzemasikati Hmm, manzwa apo ka 7 october 2011 kumasikati kuma 3 zvatsinirwa pa namadhamu right rikaitinzwe kubva kuda bamunini abisha
ya kurwara kwakumlan akatanga achichema nemakumbo

achidaro nguva achidaro ndobva ndazoti nini asi kubasa achienda eh kubasa achienda mm. ndobva ndazoenda ini kumba kwake kukuwadzana kwaigara pasiri pamashops paya ndobva ndasvika ndikati mukoma chii zvikanzi ana umhiri yangu ezita zvakanaka ndikati zvino munobvuma here kuti mboenda tinoona chiremba ari pachipatara apa because inini ndakanga ndaenda pachipatara paya paya paya pamashops pa amene mm. pafuo paya paya ndichiri kuita hangu zveyo hawa ndisati ndakuita zvekuchechi eh. kuvabatwa jova mm -hmm. vandasanga neumwe munhu anga akakuvara kumeso akasvuka svuka asi aida doro achibvunda kudai achitonyimwa doro pabhawa paya paya pandamuti iwe uda chii uda doro wakakuvara zvawakaita kudai zvikanzi e wakaita se zvikanzi ndakadonhera mudrain ndichienda kumba ndikati uda doro futi wakaita zvawakaita zvikanzi e ndiri kutorida ndoshanda pachipatara apa ndiri doctor ndabudisa mari yangu ndatenga tumakotsi namba ndamutira kweri achinwa kotiri akabva adzikama kushivha kwaiita kwebi sika ndakutoenda kubasa ndobva nditi kana une ari kurwara kuti uprove zviyo ndokwandoshanda unouya naye saka ndakanotora mukoma ma ndatoenda nayo papi achinongonosvika achibva vatarisa kwanzi ayo mukoma wako anofanira kunga netb but ndakumunyorera tsamba izvezvi aenda anotariswa kuwilkins achinyorerwa tsamba tya kuwilkins achitariswa achibatwa tb ipapo achinzi ngaarapwe ipapo ipapo bcause tsamba yanga yanyorwa nadoctor yanga iri yeemergency achibva totanga kutorapwa ipapo akarikavha zvakanaka makumbo akatanga kunyarara mapundu anga abuda akapera madhezi andakaenda kubotswana inini ndo madhezi akasiya mapiritsi
panga pasina munhu ari kuno e, kusiya kwake mapiritsi ndokungoti hameno mumwe handiri nei nazvo izvi asimba munhu akuzvifambira nzi hazvisina basa izvi nandi ah, pasiya mapiritsi ko handiti maifadzi vangu variko maifadzi vangu variko saka kureva kuti maifadzi vanga vakurirwa simba apa maifadzi vanga vasingatokwanisa kumukondora bhozi aingotaura kawani mhm. obva atosiyana navo ndobva akatozondifonera ndiri kubotswana chinditi bamnini mukomonyongonoko asi kumwa mushonga ndikati manje ndipandichazouya ikoko ndawanawo mari kuno kune kudidi hamene inguva nguva ndichizosvika kunoku ndakasangana navo pakona pa, pa, pa 10 of yekuenda ku2 vana matanike vachikwidza kuenda kumba tikatoenda kumba tikasvika mm, mm, baba matanike vakatotaura no mukoma havasi kutora mushonga sekunzwa kwandiri kuita namaiguru asi zviri kuratidza kuti maitiro avari kuita haazovasvitsi pakanaka dai kuri kuti vateedzera nzira yavakaudzwa nachiremba kuti vatore mishonga yakudii nekudii nekudii zvaigona kutibetsera ndobva ndati chii mukoma zvikanzi ha ah, ndakangokanganwa kuti mazuva makudai nekudai saka izvozvo mapiritsi angu ndiri kumwa ndobva taenda futi kuchipatara kwekwe zvikanzi anofanira kunwira mapiritsi kuno kuchipatara uyu munhu nekuti anoramba mapiritsi Ndobva amboita week achinwa mapiritsi kuchipatara achinwira kuchipatara kuseni masikati manheru kuseni masikati manheru bhozi vanga ri padhuze ake pachipatara ndobva azonovakumbira akati anoo mapiritsi ndakunwa ndipei mapiritsi bva vamupa mapiritsi ndobva anwa majamba futi second time ndokuzokura kwakaita urwere hwake zvekuti wakazoramba kunodzoreka nekuda kwekuti akanojamba mapiritsi kekutanga ndobva amajamba kechipiri kechitatu aka zvazva todhakwa tobva zvangoramba kutodzoka kusvika azvo hey.
mm. yeah. right eh, makazoita sei makazoita sei kumubvisa kuno kumakuenda naye kumusha kuita tichienda kumusha akaadmitwa kuharare hospital mm. ndinaye kuno kumbari kublock 14 muchigara naye ndichigara naye nini mm. eh.
ndobva tati ah, urwere zvawadayi zvatizozvikwanisa rega timuendese kuchipatara vataenda naye kuchipatara vanzi muno ndobva ato admitwa ndobva ndanzi ndinotenga chitu mapainzi ropa nemvura mm. ndobva tatenga vataendesa two days hazvina kushandiswa paari ndobva tatodzoka mva ndabvunza same sina kushandisa zvinhu pamukomana because makati tuye nazvo zvikanzi hazvichashandiswa pandakazodzokera ndichiwana pasina ndichivati ko makazoita sei nenyaya yezvinhu zve zvikanzi a iwo mubvunzo yakuda kuti bvunza kuno kuchipatara yakanyanya because uda kunzwisisa site like drip rinombotora nguva yakaita sei kuti ripere pamunhu tikaribairira pamunhu ndikati handizive zvikanzi saka zvakafanana takarishandisa rakatopera asi tatomudischarge munofanira kumutora munomutarisa ari kumba aende pahome first care ndikatotora munhu akadai so pandakamusiya nepanapa anga asina kukuvara Akadonha pamubhedha akati kamwana akazviruma rurimi. Mwinai panapa ndakakuudzai kuti munhu achakwana anodonha pamubhedha anoda kumuka but pawa hana. Havana kumuisa muchibhanga chiye chatai kumuvharira mubhedha akabva adonha. Vachibva vamudischarge ndobva ndatomboramba kubhadhara mari yebhedhi kuhara hospital zvikanzi achibhadhara mari tingotora munhu ndobva tazobhadhara mari ndokumutora asi takamutora tina baba mataneke ndobva takabva naye apa tikasvika naye kumusha kumhondoro tikamusiya pamba kumhondoro kumusha kwakunani manje kumusha panguva iyoyo kwakusina munhu nekuti mai vanga vatouya kunoku vachivinga urwere hwake iye nemudzimai wake tati tese kunoku kunoku harare yes. saka tichidzika kuenda kuno kumusha takangodzika zvekuti takutonosiya amai nemudzimai wake kumusha naye vachitarisira nekuda kuti zvaa zvatongonza kuchipatara azvichaiti mm. ndobva tanomusiya kumusha akanogara kumusha uh, week nemadays hadzina kukwana two weeks mm. achibva azoshaura musi wa 11 saka vana, uh, vana mai nemudzimai vakateera uko Eh, vese mai nemudzimai wake takatokuenda manheri iwayo patakatakuburwa nababa matanike tichienda kumusha mm. eh, takatongoenda kawani mm-hmm. tobva tanovasiya kumusha ini ndakatozofonerwa ndiri kuno uchinzi mukomana ashaya mm-hmm. eh, tichitozoti hatakuronga zvekudai nekudai tichidzokera kumusha mm-hmm. mm.
saka akashaya mai vachiripo e akashaya mai varipo ah, kwakatoenza kunze semazuva ese mm. inini ndaifarira kutaura navo so ndaitamba navo kunyange vachirwara kudaro ndaisada kutora nguva asina kutaura navo saka ndakatovati ah ndoda unogeza vatoti auraiti saka semunhu wekuti kutaura kwacho agara anga asingatauri tauri zvekuti umwe munhu aigona kutopinda akada kutaura airamba akanyarara asi ndikapinda ndataura toti ah wadzoka saka ndatoenda kunogeza ndadzoka ndatochinja ndova ndatoti ndandabhoilisa mapotatoes rega nditore mapotatoes mara atotanga ndikati ah rega nditore chii mapotatoes mudye vandaenda vandisambotitusai saka chazoti chii chandakapinda ndichida kutora ndova ndatoti mdara ndati ndiri kuya nemapotatoes vauramba wakanyarara ah, ndakuda kutobuda kudai so ndova ndatoti ah, mukunyarara asi hamusida mapotatoes kani ndivo varamba futi vakanyarara saka ini ndakava ndatarisa so vandasebera padhuze ah, saka ndakaita zve zvekuti ndanda kuti ndiri kutoita zve zvekuti ndiri kutotamba nokuti ah, amusida mapurito zvinge kuzvinoitwa kuri zvamwana zviya zviya mwangu mm. asidaira asi ndatotaura naye ndichiti ndakunodii akatoti ah, orit ah, asi munhu ashaya ndakatoti zvekutoti asi munhu bcozi marariro avanga vakaita zvazvakangoita machira zvandanga ndavasiya vakaita ndizvozvo zvekuti handina kana kuti pane chaikwanisa kuti nditi pandabuda nekudzoka ndinogona kuona saini yekuti pane saka ndakazoita zvekuti asi munhu ashaya panangomira pamusuwo ndaidza ambuya apana mbuya mai vababa vavo ndobva uya bva wapinda mumba ndokazosvika vachitaura kuti munani but ndakada kubvunza mbuya kuti ah, anditi ndanyitaura navava ndobva mbuya vangu nditi maendere evanhu anosiyana ndikati asi ambuya handimukona kuti haana kana bva wangudzokorora zvakare kuti maendere evanhu anoita sei anosiyana
imi hamuna kana kugutsikana nezvakaitika panguva iyoyo tho ndaiona kuti munhu wangu anorwara but mm-hmm.
wanda ndichitaura naye ee eh.
Boza ava nomborwara zvekuti havasi kutaura. Anoda kudzai kuti makumbo. Makumbo. Eh, saka ava nomborwara zvekuti havasi kutaura. Zvekuti ndine musi wandoti nhasi handa kutaura navo. Ah. ah. Ndaitotaura navo every day.
Akanga akurwara ndobva vamutora ndobva vaenda naye kuNorton dzimwe hama dzakamutorowo ndobva atanga kugara futi chii kuNorton kwaaimbogara kuya zvadaro agara kuNorton agara kuNorton ndokubva azosvika pekuti condition yacho yanga isingaite ndobva auya kuno kuHarare ndobva aiswa kuharare hospital ndopatakanomuona zvedu ah, achitionani tichitotaura naye chichichichi ah, saka zoshamisa kamuhomisi vako nadokta ano huya mutori mende naye chi kumba saka takazodaro ndokunoona imwe hamedi yainzi ladwe matanike murume uyu ndokubva atakura chii kumla ndokuenda naye kumusha ndiye kumbotakura kuti waiza achienda naye kupi ku kunhu kiri kuhoward saka ndiyakamva vanhu vatora chiri mukomana ndobva ndanaye kumusha saka isusu takazoenda kumusha ndakazoteera kumusha ndokunomuona hachitoonani chitotaura zvedu aiwa chichichi ah, right ii ndozobva kumusha kuya ndauya kuno kuharare tagara tagara iye aenda nemudzimai wake ozondozwa ah, Khumblani condition yake haisi right saka ah, mazuva mazuva ndobva ndafonerwa zvanzi mukomana aita sei mukomana ashaya ah, oh. saka pana vamwe mai mufunge vakangoti vanzwa kuti mukomana ashaya vakambva vatidedza vakambva vati Ini kumblani munhu anga achiimba dzimbo dzanhare ndichida zvekuti eh, masongs ake anga achindibata saka zvotoita vakomana ndoda kuti ndikubatsirei oi mari yeboxi oi kombi mari yezvimwe nezvakadaro zvimwe zvakawanda wanda ndobva vatipa zvekuti takapiwa mari yeboxi nemari yekombi ah, nekombi yacho chai vane kombi yavo yaitwa parodi musi yakabva yatonzi ngaibva ichi ngaibva parodi iye ndimunoshandisa zvenyu pakunoviga mukomana saka takazoenda zvedu kumusha ndosvika kumusha wokuya ndikati kuti ako ndoona mudzimai wacho ndikati ko zvakazofamba seiko zvikanzi ah, zviri kupi naye bamukuru pese apa kapa anga achito right ndatoti ndatomupa zvokuti adya apedza ndopaangotanga kuti ah kwava ana timoti vauya nguva iko andoo zvaangotanga kutaura kuti ah, kwana timoti vauya nguva andikati ah, kunai nababa afadzi Kwana Timoti vamunotaura handana naTimoti vakafa zvadza hoo ah, but vauya ka izvo zvokungotaura ikoko ndokumvarara vakafungara munhu aita sei munhu akotsira pavakazototi vachimumutsa vakaona munhu afa kudhara pakazotanga kuzotiudzawo ndopatakazoenda kumusha nevakomana vakawanda saka zvaireva kuti mamembers maoriginal members anga afa paya anga atanga tarasikirwa nawo tanga tarasikirwa ne3 ndovanga vafa zvinoona kuti chikwata changa chapfumwa nevanhu vashoma shoma nobva vafa futi 3 saka munhu akazenge asara manje ha original membe yakanga yatanga nechikwata ndini ndiri one saka nekuda kuti vakomana ava taimboimba nanelson njodzi richard vakomana ava taimboimba navo zvedu ivo but vanga vachiri kugara kunoton but kuzotanga vatoona kuti panapa pasina chekuita watingatoregerera ndobva tazongotanga tavo kusvika nanhasi izvezvi haiwa zvinhu zviri kungofamba mune zvakanaka takatoimweni tasvika taona kuti akomana ko zvinomamimba dzese afa but vamwe vazhinji vaive vachitisimbaradza
apa rufu rwake paa pakazara e, pa zvinhu zvese zvakafamba hazvo zvakanaka nekuda kwekuti munhu aizikanwa mm -hmm. paakangobuda shoko rekunzi ashaika kuno kucbc announcement ichiitwa pakaita vanhu vakawanda vakavolontiya kubatsira nezvaikwanisa kubatsira nazvo kuti transport chii nechii mm. kusvikira even coffin rakateka muchengeta naro rakatengwa nevamwe mai andiroziva kuti vanonzi mai ani mm. vakambomutora kumuendesa kukaranda uko mm. vachiti amborapwa ikoko ndo vakati ano akatomboenda kukaranda e akatomboenda kukaranda kunorapwa ikoko mai vavo ndo vakati ndiri kukupai coffin netransport tikadunganidzana nawo amai ava kunosvika kupi kumusha kumondoro vanhu toda unoonawo kumbulani kusvika avigwa mhm. ro tikasvika basa rikaitwa zvese zvakafamba bishop pandandikavepo e eh, vanga variwo mhm.
basa rakafamba zvakanaka rekumuchengeta kwake eh, zvese zvakafamba zvakanaka mhm.
vanhu vanga varipo haa ah, vanhu vakauya vanhu vanochemana vanhu vanorakidza rudo chinhu chandakadzidza chandakakoshesa ipapo ndechekuti ah munhu anogona kutosiya zvaari kuita achiti ndaakumboenda kunhamo uko kunyange dai anga arega panaimubvunza saka izvozvo zvekuti munhu atosiya zvaari kuita asundwa auya
ah ndakazvitenda nekuti chinonzi rufu haugoni kuchiita uri wega kana kuti semhuri mungoti haa ah, rufu rwedu hakuna zvakadaro runotoda vamwe ende vamwe vacho vamwe rekota dzinenge riko hauizive hadzisi tombori hama but mm. vanotouya achitobata pamwe achitodiwa ah, imimi vanhu vamakaona ipapo imimi eh, vamwe vacho nanhasi hamusati mavaona
ndakangoona ipapo pazvangopera saka unoona rudo kunyika iyi kuti vanhu vanenge vaine rudo munyika umu bedzi nguva yekuri expressa ndo yaunenge usati waiona but vanhu vanotorakidza rudo rwavo kutoti tine rudo nemunhu uyu
asi maiguru chii chinoita kuti munhu aite rudo newe
ndinofunga kuti kamugariro kamune muchiita pakurarama kwemunhu rudo harutengwe nemari unzi oi ndineiyoka kamuraramiro kako muvanhu kunzi munhu kwako muvanhu munoona pane shona inonzi haasi munhu but munhu uchitofamba uchitoona kuti munhu but obvanzi haasi munhu Wozwira wonza ha uyu munhu.
Agara ari munhu. Asagara ari munhu.
Aya. Eh, ayo azvirowanikwa. Right. Eh, mhuri yenyu yakasara yamakasiirwa mhm. ine vana vangani ndine vana vashanu vakomana two vasikana three mungawadomene mazita ndina fani magaya ari kupi fani ari kusouth mhm.
Ndina Keith Magaya ari kumusha, ndina Gamuchirai Magaya ari kuKadoma, ndina Fadzai Magaya, ndina Kudzai Magaya, Kudzai Magaya ndichiva ndauya nayo. Mhm. Chimusikana chikupedzisira Ehe. eh chiri kuita chiri kuita chi Form kora. one.
handiti ka aiwa eh, zvinofadza chose mwari vari kuchengeta so pane here watingati sisu eh, kana makatarisa kuti ah, uyu achakarotora matsimba ababa kana kuti ah, umwe neumwe anoenda nezvake ndinoona fani anoda zvekuimba imba ndinoona achingoposta posta music yake asi haina kufanana neana baba mm, mm, mm. asi anoda kuimba muimbi ehe anozvida
ndaiona sometimes ndikaendawo pafacebook pano mm-hmm. nepapapo mm-hmm. kutomona achito to zvinhu zvake kana toonawo kuti zvekuimba zviri maari
kazhinji varume kana tichinge tashaya panoita manhungirwa anobuda nzi a ah, ini ndaa ndiri mwana kawa ndaa ndiri mudzimai zvakaitikawo here izvi
variko vangani vasikana two Mm. E, Natasha naDefinite ende ndakafara pavakatouya ndakafara paka mungo yakashaya mukoma ivo vanga vakura sei vana ah, vanga vatopedza mafomu four mm. e, vatopedza mafomu four ndikati zvinhu zvakanaka bhozi Eh, mwana anonge umwana kana zvichinzi mwana zviri kureva kuti mwana hazvina kana zvimwe zvinhu zvazviri kureva saka unongomutarisa ari mwana zvekuti akauya nerudzi rupi zvakanga zvifamba sei
haichisiri yenyu hazvinei neni izvo iye mwana ende haafaniri kutombo kuwana mukana wokuda kuti ati panosvikika here pa ah, ah. mwana mwana asi imi maiguru makazvitambira sei nokuti mwana mwana angangouyika akauya nani akauya nenzira ipi wakauya nana nemadzimai awo here kana kuti vane nzira yavakauya nayo ah, kuti hazvitambirike handiti vane hama mm. vamagaya vane hama kumbe ramagaya ane hama dzake mm. vana vachisvikira nekwahama ikoko ndokutouya ka ndokutouya pamwe vaigara vachitouya zvogona kunge ndini asingaite sei chete asingazvizive ende zvese izvo hazvina basa because mwana angu uya uya angofanira newangu aripo nai kwakuda kutobata rushaya kuti aiwa iyi maiguru mazonyanya kuwanza kuti kwandizi pamwe aiuya kuhama ini ndisingazvizivi ah, zvinogona kunge zvitoitika handiti iwo pamwe inini pamwe ndinisiri kuziva kuti kune chi kune vana but kana panguva yaunozviziva orit nyange ukada kuita hasha uda kuririvhesa sei ava vana ava vana
vana vangori vana vakafanana nevaripo saka hapana chachinja vanga vari vana amai amwe chete reka kuti vanga uyo anga ana mai ako naamai vake vamai vamwe chete handitika Eh.
aiwa zvinofadza so vanobatana vanowadzana sei zvakatonyanyisa paukama hwavo havana munhu umwe chete makatombotora mukana wekumbovagarisa pamwe chete Eh, togara navo pataka mm, amwene vangu vakazoshaya patakatoenda kunhamuya gogo tatitori tese mhm. tazvinhu zviri pamwe chete chiviga gogo svika nanhasi vachiri kuwadzana navo vanotowadzana mhm.
regai tinzve kuna bamunini abisha after funeral Ah, maiguru hatina kuramba takavabata isusu kumusha saka ini ndakatongozoona kuti hazvasingabude zvakanaka kuti tinga tingaramba takabata maiguru panguva iyoyo tapedza zvenhamo takangoparadzana zvakanaka iye vachidzoka kumba kunotoni because ndokwaanga kwasara zvimwe zvinhu zvavo kwavailoja nemurume wavo mm. vachitodzoka uko pachitaurwa nhau yenyaradzo nekudii nekudii nekudii ivo vanga vari kumba kwavoko tichingopedza futi nyaradzo vakangodzoka vachinogara kunoton kwavaigara nevana izvozvo vari kuwhite house hmm. ndokwavari izvozvo asi munotyidzana zvakanaka hmm. zvinofadza chaizvo aiwa pari kunzika ipapo so nokudaro imimi kambo kamunotema imimi haya kambo kemukoma wangu aka kakarohwa aiwa ndinonyatso kuvarangarira ndikapi ah, chiriko chikomo mhm. vakaridzwa chiri kwechikomo ndinomurangarira hangu chaizvo kunyange ake ari munhu ange akaoma zvokuoma kudaro asi ndinozviona kuti zvizhinji zvimwe zvacho zvaanofanira kudaira kana kutaura zvinoda iye haasisipo saizvozvi zvakawandisa nenhau dzakafana nekuti vana nechichii zvavanenge vachida izvozvo vana ndine ndichifamba ndichitoresa mabirth vanongouya baba toda birth e, toda chakati zvandini ndakwanisawo kuita ndinoita zvakafana nekuti vana vake vazhinji vese akangosiya vasina kana ane chitupa kana vanhu kusara kwagamu nafani vari two vamwe vese ava ndii ndakavasara ndichitoresa zvitupa ende vese vari kuziva kuti baba varipondii eh, ndiripo eh? hmm. saka tinomurangarira chaizvo pakaririra chiriko chikomo anditika hmm.
ah, zveshuwa zvakatishandukei kuratidzika kuti mari yakuwanikwa hmm. eh, akatenga mombe mbiri kumusha akatenga marata akati ada kuvaka akazofa ake asina kuvaka nezvimwe zvinhu zvekuvakisa zvaangatenga tenga achitinoda kunovaka kumusha e, nemidziyo yake yekuno kuharare nekugara zvinhu zvake zvaa zvastraight asi akazonotengesa zvinhu izvozvo madays anga akurwara akati inini handina chinhu changu chandosiyira munhu vanotengesa mombe imwe yacho akaitengesa tichida kuita album rakanzi ndinobva kwamuri riri because ndo madays avanga vachangotadza kuwirirana baba charamba saka paa pasina mari yeproduction akanotengesa mombe iyoyo kuti patange kuita production yechitu yacho akangonotengesa zvanzi handichadi ndoda kutengesa mombe yangu vatengesa vadzika futi ava ndoda kutengesa gejo rangu vatengesa zvekuvaka abva atakura zvanzi ndoda unosvipa vanhu kuchechi iwewo haudi kuenda kuchechi iwe kureva inini mm. ndibva takura trange rake ranga rakazara maspirit level chii masando chii chii chii achitorwara zvekuti aitoda kutobatsirwa kutakura mm. zvinhu mm. vanozvigovera kuchechi inini kuno kumbari ndandine pasikoro rake randaishandisa ndobva tokumbira futi kuti akwire bhazi auye kuno kunobva auye achirwara zvekuti anga asingakatokwanisa kana kuti nanaidza ndinoda pasikoro rangu vana muti aurai tiri kandikuperekedze vanamisa pabhazi vandasungirira bhasikoro pakombi ndikati mukasvika munondifonera masvika kunotoni kuti ndinzwa kuti mukomanani atambirwa here because hakwanisi kupusa chi bhasikoro siya muda kutora bhasikoro zvikanzi ha no ndoda kusiya zvinhu zvangu zviri panzvimbo wani asi akanga kuti achisvika kunotoni kwacho hanamba kugara ndichibva tatinomutora futi kuya naye kuno kuharare nekuti urwere hwanga watodi hwanga wakura tichigara naye kuno kuharare two weeks tichimuendesa kuharare hospital uchibva wakura zvichichibva tazomutakura nababa matanike bishop tichienda naye kunomusiya kumusha achibva anoshaika right tisati asvika hedu ikoko mm. sei iye aikokorodza zvinhu zvake achiti inini e, ndoda kuti zvinhu zvangu zvese handisoda kusiya chinhu changu andisingazive mm, kuti chii changa chiri paari asi mukoma kumbo munhu anga asingadi kubatirwa zvinhu zvake pachokwadi kunyange yembe chaiyo eh. anga asingadi nekuti nguva yekuti akanga akutenga hembe dzake zvakanaka dzakawanda achidii nekudi chingoti kubuda bcause kazhinji kaita tichifamba namukoma waizi paka ngona hembe kana bhutsu apa kunzi ane chaanokwana anga atora mutonhonga musamupepabhe kana mubhegi muchinimudenda saka hembe dzakazenge dzawanda asi waitoona kuti ukasvika kumba kwake kumulani ukati uda kuchinja aikunoti hembe ukangobata wanzi ndo yandanoda kutopfeka kuti iwe ndo hembe wani iri mudrop inonzi ano ndo yandoda kutopfeka iyo chanda naye wandoda kungobva pana pandiende kumba kumfa kwese ndodzoka zvanzi aiwa ndo hembe yandoda kupfeka kusvika ndaitozotora kana kuti hembe dzake zvenharo zvezvongoti ayo usazodaro ndotora ndopfeka ndoenda ndodzoka ndomusira hembe yake ndobva ndatobva asi iye achiuya kutanga kuuya kunogara aitokwanisa kuti akasvika kumba kuti anoba munini daenda kuchechi handina hembe dzakati o oh. saka ndidai trouse neshet nebhutsu ndinoonekera kuchechi wona sva tiri kuenda kuchechi kupinda akapfeka obva atoenda haadzoki endemiamuchabvunza ndaingoziva kuti mukoma wangu hapana kana chi but iye airatidza kuti haatodi kana kubatirwa chinhu zvakatozoita kuti panhamo pake patozoita mariro maviri Eh, ndati kuna vanhu- kuna ambuya inini zvinhu zvemukomana uyu ngazviizwe mugomba zvese
mai mimi manje Eh.
zvese kana pane anozvida anotora asi zvizhinji ngazvidi ngazvifuzirwe munhu aende nezvinhu zvake zvikanzi sei wadaro ndikati "Ini- ini ndiri kuzvitaura nokuti zvini izvi takabvira kudaro tichizvitaura hapana asiri kuzvisiya even maiguru maigamu vanozviziva ma- maifadzi kuti murume wavo anga akaoma zvekuti akaramba chaaramba atoramba akati chichusa bati ukabata hamutowirirane zvachose zvaupenyu hwese eh, saka ndakati hazvigone kuti tingafarira zvinhu zvemukomana uyu nekuti nhasi afa zvinhu zvake zvizhinji ngazvidzokere kuvana ane vana vakawanda sterek pai vana bva vatora hembe bva vatsangomukanisika kusonzi ndedzevana zvichirongwa kudai anoona kudai ndibva ndatongoti no inini handina chandiri kutora pazvinhu izvi ndichatora zvekuti nditore nekuti ndini baba ndasara ndaapo ndini mukuru ndo zvinhu zvandiri kutora izvi ndibva ndatosiya saka vakazosunga zvinhu zvemukomana kwenguva nekuni ndandaramba kuti zvigovewa ndobva zvazogovewa saka zvimwe zvakaiswa muguva hapana hapana zvakazainini ndii ndandadaro nekuti ndaitoziva kuti iye haana anga asingadi nezvinhu zvake mhm. saka imimi mataura pamukati imimi pakazoita nhamo mbiri zvazvafamba sei ah, vanhu vange vakuchema kuti inini sei ndazosvika pakuoma kudaro kuti nditi munhu ange afusirwa nezvinhu zvake mhm. ndikati no zvakangofanana kuti tikatora zvinhu zvekumuona nhasi nekuti iye afa hazvijeke zvakanaka iye ari mupenyu airamba eh, iye ari mupenyu airamba anga asingade kupa munhu saka tiri kuzvitora nekuti munhu uyo atofa asisina simba rekuti mm. zvinhu zvangu kana kuti chichangu saka kumupa zvinhu zvake kwakajeka hakuna munhu anomukira mangwana kana kuti nhasi vakazobata zvinhu zvangu kana zvinhu zvangu zvakamisplacwa zvikazotii nekudini kudii zvinhu anenge achingoti zvinhu zvangu izvi mm. saka mbatya dzake dzakazosunungurwa papi E, mbatya dzake hadzina kuita nguva hadzo yakati kure mm. dzakabva dzagovewa nekuti ndakazotaura nambuya vataiti ndo mai vababa kunyange vanga vari mainini avo mm. vakati no ivo usachidaro zvinhu zvingazvigovewe tisaramba takachengeta zvinhu zvemukomana ipanapa ndobva vangoronga zuva zvikanzi zvinhu ngazvigoe zvatagova zvinhu zvakanaka mm.
munin'ina wacho uyo abisha ari kutsanangura kuti mm, mkoma vanga vakaoma mm-hmm. e, zvimwe zvacho e, ainatsawo asi zvimwe zvacho e, aizonyanya kuoma mwoyo right wanano dzake dzakasara dzakaikwana ngani tiri kuti kuna mai vemusikana ndiri kutadza kuziva zita rake koti defin vanzi mai wechipiri ka amai wadefin yes mhm. koti gamu amai gamu nafani e, gamu mai gamu yes amukadzi wechitatu mhm. koti mai keith mai keith awechifour amai tanatso awechifive
kuti mai natasha awechis6 ah, eh.
mhm. kuzouya mai fadzi mai fadzi wechi7 eh. mhm.
saka kwese ku kune vana vangani
vana vake tiri kuti ye musikana mukuru wandotaura kuti defin kuti ah. gamu eh. fani mm. kid tanatswa kudzi nafadzi nanatasha pane 9 vana vake. 9 Eh, nemadzimai 7 eh. Mhm. aiwa eh, zvinowanikwa right asi vabereki nemaitiro aaita muwanano dzake idzidzi vabereki vaiti chii Ah, akazotanga kuwana wana kudai baba vanga vashaika mai ndo vanga varipo saka semunhu anga asingataure kana kuti anotoronga chinhu zvaari kutoda kuronga nemunhu Ndizvo. amai havana chavaikwanisa kutaura naye kana kumutsiura kana kuti kuti kudii asi vakangoti ivo iwewe kana une mudzimai pano usanetsane nemudzimai kana uda kugara zvakanaka nemudzimai gara nemudzimai kana iwe uda kumusiya musiya akagara pano saka iye akazongoita sekuti ateerera zvataurwa namai kuti ndosiya mudzimai ndakagara naye panapa nekuti ivo mai ndo vari kuda mudzimai ini handichamuri ndokubva tongosiyawo mai gamu akagara pamba mm. vatobva mm-hmm.
asi chakazoita tadzikame pana mai fadzi chi pana mai fadzi aa ah, ndingati kudzikama mm. zvinhu zvongoti ndo nguva yaakazongoparara anawo asi dai kuti pamwe hazvisina kudaro pamwe dai akatsvaga umwe dai akamusiya futi pamwe dai akatsvaga umwe nekuti munhu wacho anga asiri kumira kutsvaga vakadzi aingoti akabvapo uto dai akabvapo uto
chipo imi kuona kwenyu mumhuri venyu chipo icho changa akachitora kuna ani ndimaiziva hama dzenyu akachitora kuna asekuru Mhm. baba wababa nekuti baba vakazvarwawo vari vangani mama vakazvarwa vari vatatu kuti baba natete dori naberita vari three ndobva vaita bamunini charis naarifa vari two kumba kwavo ndobva vaita atete dorika bamunini norman bamunini aron vari vega kuimba yavo ndobva vaita tete liza natete mirika vane imba yavo vozoita mumwe bamunini wandisina kuona ainzi ari kudomboshava nanhasi andisani ndamuona iye ana mai vake saka ndingati madzimai amangani aya havasi six here kana seven futi somewhere there ikoko saka na- ndinoona ndo ende ndo zita rake iro raakango rake raasekuru iro ramagaya rakanguti ini ndini ndonzi magaya kubva achikura ndizvo zvimwe chete izvozvo magetsi anotera tambo Mm. nanhasi aya zvinowanikwa Right, so ndakazoti inini bamnini kumbu bamnini eh, abisha munovatsanangura sei mukoma kumbulani munovatsanangura sei munhu akaita sei Ah, inini mm,
handiotoshava mupanda wandingamuisa inini nekuda kwekuti pakutaura makagara m- kana kuti titi pari kutaurwa zveshoko ramwari aitaura zvakanaka asi panguva yekuti une zvauri kuda paari iye makatarisana kudai vanhu two ipapo ndopaunoona kuti ah, no asisiri iye mune wandandiona panda ndichitaura naye because anotanga kutokuchinjira kuti ano ah, kana kungokunyararira saizvozvo ndouya izvozvo ndozvaikwanisa aizviita kune veukama chete here kana kuti aizviita chero nekuvatorwa chero nekuvatorwa zvekuti akatongoona kuti mukangotaudzana ku akatongofunga ye kuti zvinhu zvatakutaura zvi tichasvika patisingawirirani aibva anyarara okusiirei utambo yekutaura kana ukamutuka kana wakadii anga asingapindura aramba akanyarara akatarisa aitirake mangwana mukumubvunza chete ainge kuti ini handizviziva ndachandakapindura panyaya yangu saka kureva kuti imi muri kushaya mupanda handi ndiri kutozvishaiwa aa kana because ndingati neperformation yevabati vajehovha vachitaura ivo vachiti group iri vakariita vachibatsira handiti e, kune vanhu vakaita tsaona vaive vekutanga vebhazi rekwambizi ende vana ivo zveshuwa vaibhadharirwa school fees zvandinopupura inini mari dzo dzichienda but iye haana munhu waikwanisa kuti ari one individual kana kuti ati inini ndaita problem kuti no ndoda kubatsira nemari anga asingaiti kana zvekuti even mai chaivo vakati ndinoda kubatsirwa zvakati zveagent zvezve kana asingadi anongonyarara anongozvisiyawo zvakadaro saka unoshaudza kuti munorudzi pati kana pachitaura zvekuti tiri kubatsirana nevanhu kana vanhu vese vanopupura kubatsirwa kwavabato vakabatsirwa navabato wajehovha anoinkludwa ipapo pane vanhu vakabatsirwa nevabatwa jova panguva iyoyo because ndiri kurangarira patakaita mashows mamwe ared cross kwaitobva mari kuvabatwa jova ichienda kunobhadhara kured cross asi red cross yaitobhadhara vamwe vaimbi kuya kuzoparticipata kwataiimba ivo vakati hatitore mari dzered cross kana mari dzekushedzwa kunhamo nechii nechii tinopiwa mari yedryclener chete kureva kuti vaibatsira zvekutoti vari kuratidza kuti vari kubatsira nyika yese nemoyo wese asi nhasi Vana vakumbulana hapana akaenda kuchikoro akapedza. Vana vawayizi vacho hapana akaenda kuchikoro akapedza. Vana vaTimoti vacho hapana akaenda kuchikoro. Eh, zviri kureva kuti even izvo zigroup racho riripo riri kuexista harisi kusvika pazvakatangirwa nevakazvitanga nekuti vaifanira kutangira pavana vevakoma vavo ivava vakashaika nehama dzavo dzakapfuura kuti takusumudzira mberi vana ava vakwanise kupfuurira mberi nechikoro zvavakaita vakomana ava vachibatsira avo vekuchechi vekushayika nepaziri kwambizi but nhasi izvozvo hapana